Kan dihlak cungah Khrihdah in um ko seh. 7 Minute Gospel program ah Pathian bia in thazaang i lak dih ṭhan dingah le kan nunnak cu i sersiam dingah kan in sawm. Pathian in Laimi phun hi khuarohar i a kan cawisan i a hlan in kan dirhmunnak in atu i kan dirhmun i a let in a sang chinchin timi el awk um loin kan hmuh. Nangmah zong a hlan na dirhmun i atu na din vun ta a si ahcun zeitluk in a bawiban thlachuan na hmuh timi hi mi hmu kut tong bak in a si ko. Tu kan hmuh ciami le kan si ning hi a za maw ti a za nai sai rih lo. hi nakin Bawipa nih a lam kip in thangcho dingah an kan duhsak piak thlarau lei ah siseh taksa lei ah siseh thluachuah hmuh chinchin dingah le sang chinchin dingah Pathian nih a kan duhsak piak sihmanhsehlaw cu thluachuahnak tak hi kanmah tein lak chom a ngah lo amah Pathian in a kan pek lawnglawng ah khin a ngah e cucaah Pathian le kap in a tua hnga dingmi a um i kanmah le kap in kan tua hnga dingmi zong a um sia cu kanmah minung le kap in kan tua hnga dingmi hi zei boldah a si timi kan zohṭi hna lai atu lai mi kan dirmun le ai khat ngai mi ka hmuhmi cu Daniel te chan liu dirmun khi asi le Babylon siaparhang Nebuchadnezzar nih khan Israel ram kha ava do hna tikah a tei i cun Israel mi vialte cu amah ram ah sal tang tikah khan a rak tlaihpi a rak luhpi hna cu sal a tlaihmi chungin sin tlangval zeimalo zat kha amah siangpahrang in i rianṭuantu dingah a thimter thimtermi tlangval hna cu ai dawhmi a si lai pumrua ṭhatmi soisel zeimah um lomi a fimmi le a thiammi an sa lai i siangpahrang inn ah rianṭuan aa tlakmi minung an sa lai ti khan in chim i cu a thimi hna tlangval pawl kha horhlei zong an cawnpiak lai cu lawng man si loin nifatin ten ei awk kha rawl le zu kha siaparhang cabuai chung a ummi kha an pek hna lai tihan ti fawn ma cu an cawn chung cu kum thum a si lai i cu kum thum a dih hnu ah cun siangpahrang rian ah cun an lut awk a si lai ti khan in siangpahrang nih khan a chim ma cu an thimi tlangval lakah Daniel zong aa tel Hananiah zong aa tel Mesha le Azariah kha an i tel. Daniel cu Bethel Shazar ti khan a thleng piak i Hananiah cu Shadrach ti khan a thleng piak. Cun Mishael cu Meshak ti khan a thleng piak i Azariah cu Abednego ti khan a thleng piak. Zeiruang ah dah an hming tiangtiang a thleng piak ti ahcun an Hebron hming a dihlak hi Pathian lianngannak sunpat peknak langhtermi sullam lawngte a si caah khan a si. Kha lio i Daniel le a hawile an dirhmun le an sining vun ruah si ahcun ramdang ah an phan tlangval no te long si daniel kha kum le nga shrong long si ri le siang parang ni choisan ai tim ei le din tho tho ni puan do do le nom na phun zakip kha pek i chuti in ama siang parang rian tuan tu dinga khan ai tip chan ruan na ke van ru sia chun van that tak tak ram dang in sal di mun van phak mana siang parang in i rian tuan kho di mun de van pha than ko hita siang parang chimi po an tu alai ning zia hi atu chiang kan lungput he cun a si men lai ti ka zumh sihmanhsehlaw Daniel nih siangpahrang nih a ka pekmi rawl le zu hin ka thurhnawm hrimhrim lai lo ti khan in amah cawnpiaktu pa kha a chimh amah Daniel cawnpiaktu pa nih siangpahrang pa kha a ṭih caah khin ei ei awk le din awk an pekmi an tuah piak ning te na ei lo na din lo si ahcun na der thluahmah lai tlangval dang nan lo lo si ahcun ka lu kha na ka loter sual lai sullam cu siangpahrang nih a ka thah sual lai ti khan a ti in ramdang an phan tikah an biaknak zong ai khah lo an zulhmi zong ai khah lo an phung le lam zong ai khah lo an lungput zong ai khah lo an ei le ding zong ai khah lo zeihmanh ai khah lo cu ai khah lo ruangah pei babylon siangpahrang nih khan anmah babylon ram i lungput neih dingah khan biaknak siseh zulhmi siseh holh siseh zeizong vialte thlenpiak ai timhnak kha a si Daniel nih cun ralṭha tak in kan min na kan thlenpiak zongah kan hnipuan na kan thlenpiak zongah ka lungthin cu na kan thlenpiak kho lai lo ti khan in ralṭha takin a chim i si hihi a biapi taktakmi khi khaliu i Israel mi pawl an dirhmun le atu i Laimi kan dirhmun nih ai khat bantuk in ka hmu annih zong anmah ram kalta in Babylon ramdang ah an phan bantuk kannih Laimi zong ramdang cio ah kan phan hna i chiukhat Laimi pawl cu an phannak ram nunning cang kha an i hrawm thluahmah cang i cucaah ramdang a phanmi ka u le ka nau hna zeinihdah nan thinlung an in thleng ve tikin hal kan duh hianin adam le eve kha ei lo dingah khan ralringnak bia a pek cirungah ti ahcun nung seh ti a duh i amah he umṭi peng dingah a duh caah khan a chimh nain cu evi kha satan in Zernak hmang a lungthin a rak i thlen piak bantuk in kanmah cio zong Krit kha thiangte kan tlaihchannak le Krit kan dawtnak lungthin vialte kha Satan nih vawlei thilri hmang a kan thlen piak sual lai tiin Pathian nin a kan phan piaknak kha a si. Ca ka unau, nangmah te na lungthin kha i check ṭhan law Krit na dawtnak lungthin zawr cuahmah dingah zeinihdah an in thleng cang nan phannak ram in nuamnak nin maw hnipuan nin maw motor nin maw thilri nin maw chawva nin maw minung nin maw azei nin ah krit cung in nan dawtnak lungthin nan krit nan tlaihchannak lungthin an thleng cang timi i ruat ṭhan dingah sawm kan in du chan laimi na hi kan phannak ram kan phannak nan pawngkam zoh in kan i thleng thluah mami hi ngaihchiat ta tak hi a si mah liu deni lo zo sia deni le kum hlei nga te long si mi nin ei ruanga a ei ve lo mi nin din ruanga a din ve lo mi nin tua ruanga a tua hrim hrim ve lo zei cha a tia an phoke na an phil hrim hrim lo chu cha a mi nin tua ruanga tua ve lo ding mi nin din ruanga din ve lo ding le mi nin zo ruanga zoh ve lo ding bawipan in rom chungah khin hi vawlei kal ning in kal ve lengmang ti hlah u sihmanhsehlaw chung lei in pathian in nan lungthin kha a ti um in thlen hna seh ti khan a kan ti satan nin vawlei nuamnak le rumnak hmang in minung lungthin thleng a kan tim mah rongah ma jesuh zong a tuk for liu ah vawlei rumnak kha a hmuh sak in na ka biak si ahcun hi vialte khi kan pek lai ti khan in vawlei rumnak in jesuh lungthin thleng ai tim Sihmanhsehlaw Jesuh nih cun a lungthin ai thlengtu bak lo Pathian lawng kha a tlaihchan cu ve bantukin ka unau vawlei zei thil hmanh nih na lungthin in thleng ve hlah seh hnipuan zong nih na lungthin in thleng hlah seh phone le facebook le internet zong nih na lungthin in thleng hlah seh cu nuamhnak ei le din zong nih na lungthin in thleng hna hlah seh pathian na tlaihchanmi le biatak na tlaihchanmi hi zeihmanh in thleng hna la seh miphun zong nih na lungthin in thleng hna seh phung le lam zong nih na lungthin in thleng hna la seh holh zong nih na lungthin in thleng hna la seh pathian lawnglawng nih na lungthin kha in thleng ko seh pathian tu nih an thleng si ahcun sungpar chin lengmang in amah lo chin lengmang ah thlen kan si i cucu thlarau a simi bawi parian tuannak tu kha a si cucaah pathian in a kan thleng si ahcun amah pathian lo chin lengmang ding ca tu a kan a kan thleng lai i a sunparnak a thluachuahnak hi vale lawng ah silo zungzal in zungzal tiang i hrawm ṭi ding tu ah khan a kan thlengmi kha a si marong ah ka u ka nau aho nih dah na lungthin an in thleng vole nin mo pathian nin dah Daniel cu ramdang ah phan hman selaw miphun dang karlak ah nun hman selaw zei bantuk elidin tho tho le hnipuan do do den pe hman selaw Pathian a tlaihchannak lungthin hi zeitik hmanh ah khan ai thleng hlei lo. A zei thil hmanh in a lungthin kha a thleng khawh lo. Cucaah nang zong zei thil hmanhin na phannak ram zong nih na lungthin in thleng hlah seh. Na neihmi thilri zong nih na lungthin in thleng hlah seh. Cun na hawikom pawl zong nih na lungthin in thleng hna hlah seh. Cun na rumnak zong nih na lungthin in thleng hna hlah seh. Pathian na tlaihchannak le biatak na ṭannak hi a zei thil hmanh in thleng hna hlah seh law a dongh tiangin fek tein amah Pathian lawnglawng tlaichan in nungcang hna u si ti Pathian bia in thazaang pek kan duhmi a si nan di le cungah Bawipa thluachuan a tharum ko seh amen